Yes, kit ma ceng jwi, an ajolowu i Lakwed TV, an Ladit Diben, kun i nino matinni an atye ka medde ki yub ma megwa ma ceng jwi wakelo ki jo ma wan walwongogi ni jo muywek, man kono celebrities ma gitye. kacel ki lutela ma megwa. Nong i nino ma tye ni an atye ki lamego acel ma en oywek ki kit me wer, owero wer madwong man owero wer mabeco, wer me tekwaro, wer ma yubo odi pa dano, wer ma kwero nyom pa dano, wer mapat pat mukelo alokaloka i kit pa dano, i kit wa lok me lweny i kom two en mubino mu gemo mubedo rac twatwal-li man two korona, en owero wer mabeco twatwal. Ye wek dong ajol kitwu ngat acel keken ma kilwongo nyinge ni Janet Pritzker.
Anywaka miyo pe itema, temo wic bolobola pe itema, ka itamo ni inywara, mm, inywari keni won lutino. Apwoyo matek, apwoyo. Apwoyo bene. In itye nining? An atye omera en en kit inena kwede. Ah, Tye wel- maber adada. Wel camo mete ma kombeddi ni wa ladit lobo dong wa idang bang gwana. Nen anena ki i koma. Ento aneno An in con no.
itye maber. Mm, Pe ka ingol. An onongo atye ma atye. Mm? Onongo atye ma atye ma ka abiro nung Iya obed ki buk man wel cam rac cam dong pe cam i kit ajwi dong atye mere ka tono atona kiri en ni tic odiko ni tic otyeno ni tic pien ba wel mucele keken tye ka ciro acira wel moo dek keken dong pe i gudi cabun dong calo pe waloko iye Cabun kong dong oo ciling adi man cabun man eni ma ma blue adi ma ngong ma yam wawilo alip acel ki miya abic-ci dong tye ciling alip abicel. Ineno? Pe yot. Moo dek ma yam wawilo ciling alip apar abiro man en three litres-ni, i kome dong tye alip pyeradek aye wiye abicel. Omedde ki alip pyera aye aryo. Ma dong angeyo ni cabit manyen nongo dong, Nongo mogo dok nongo, omedde. mogo dong lwar alip pyerabic. Jamine pe yot ca. Mujane. Jamine pe yot. Ginne pe yot.
Gwanani ba.
Eya. Gwanani kabango ni tye atar to kor ba.
Pe balo, an ajolowu dok adoco kunnu i studio ma megwa. Watye ki Janet Prisca man lawer ma wero An Werni Niang Aya Lamego. Itye ki kit energy mo ma naka yam pe aneno. Pe tye ngat mo ma telo wer i rwom ma mege-ni. Icake I gene i goyo pirene tap eh, ma kikuro pirene. Paka wa Wa i agikine. tyekone. Energy-ne eno ni in itimo i ning kong man. No, dog tic dong dog tic. Aha.
Ka itiyo maber, inongo gin mo maber ki iye. So, miyi moral me medde kwede dong itim maber loo ma lawor. So an mere pud atye mere ka dongo adonga kumeno, kumeno, kumeno, nen calo be pud pe ao mwaka aboro i wer. So pud itye dongo mere adonga en An mwaka pud atye aboro te, te, gini? pud atye cito acita mere paka naka wanga atir.
Ye eno ni an atye ki gen iye pien ni ingeyo wer ni speaks for itself. Loko pire kene bene neno ka maleng ni manni ini ngat ma wene obidongo bene o malo naka naka. In icako wer wene? An acako wer 2012. 2012.
Ee, ma onongo kitye yenyo konye.
I kare ma kitye ka dwaro duk cen do. Eyo. Yes. okay.
Acana 2012.
Man ngo kikome nyo nga ma do opiyo cwinyi tutwal i lok me wer mumiyo in tin do idonyo i wer ni?
Ineno wer, tye mukene ma ineno ki bot dano ci imito ni myero abed calo ngatti. Then tim mukene ma nen calo kinywoli anywala kwede, idongo kwede adonga. Nongo mukene ia ki i gang, ot wer. Calo mega, Yeah. an aa ki i ot wer kikome ma grand father na tye lawer matek adada wer man wer tekwaro but dong kome pe yes obedo lawer tekwaro yes obedo lawer tekwaro maber adada matek ma lalor

Nyo ka in iwinyo langoya langoya langoya tye kenyo timoni langoya gi anga ki langoya gi anga. Cane mono kayo langoya. Oh yes yes.
Yes. Ah ber tutwal.
Then uh, babana dok o- oleyo. Kombeddi ca ni Dario Kalokwera ngat ma loyo wi lumyel otole mm. nyo ma pwonyo lutino matino ma bino ka donyo ma ka joining gin mm. group me otole ma a ki i paloga mm. ene babana eno mm. ki dong ke neno otole me paloga gudonyo i bar en ladit man ma wange kwa adada ma ne otelo anyim meno ki kwoti mm. mm. meno zei eno oh. Yes.
In naka weng kwar kodi.
Kwar wangene odug i del koma olo olo. Atye ka nene bene. Ber tutwal. Ci dong kodi ingeyo bene en lok me nying eh, dano pud ane abedo abol gen labolle ni David Dogo gi mm. kono eh, eh, Alan Smoky gi kono iwi lover boy gi cherry princess gi ni mege ni gwoko bene ne yuba yuba en ni Janet Prisca ni kece mo me en ma ti national ID ni kono ti ningo? No, an pe ayubo nying mo keken pe amedo. Okay. En onongo mono weng nyim ma gang. Okay. Yes. Nying ma babana ki mamana gi ocako en ni Amony Jeneth. Oh. Yes.
But Amwonya nying pien Prisca ni giaa i kare mony.
Aha.
nying Prisca ni dadana en omiya. Yes. Ma onongo waci lareme mo ma onongo imar pol gilwongo ni Priscilia. Wow.
Ci dong en omiya nying eno ni. Paka naka dong agak kwede. But ma atidi tutwal onongo wiya ocito ka wil i nying eno. Okay. Ento ma dong abino ma dong atye dongo wiya opo i nying ca ni okay. Ngat ma openye la wun remo mo keken wun penya in nyinga eh. nya Priska. Eh. Yes. So kita dong en abino kede weng me kira weng en. Paka naka dong pe tye nying mo ma medo. Okay. Yes, an nya Priska. Ber twal i loko yes. lokka pa Luganga ma nyoro dong kiri ka ona miro penyo lokka ka ma gang ma, ma kom uh, gang ma pajo ki kome ni dong no dong weng. En en wolo ki kome. Owolo, owolo gi nyo i eno. Wun lukoc ma ki kono ni. Aa, en lok i eno.
Ber tutwal. Apo wiya po wabicito pa luga i kare ma onongo Thanksgiving mo obedo tye ma family pa uh, Johnson uh, gucito ci uh, obedo obedo mit tutwal ci ene wi apoye ki palo gar maber tutwal yes. yes. man e, enini ma wan waloko le enini koni ngat mo wai ah ke nen kong e lamin ti ma nen mit mada gi ngo ngo gini koni dong e gwoko nyo dong ti wai ka kabedo pong ke pud ti wi anono ka ca Ah ah wan atye i area. Eh, Eh, wuti wan- me wan atye i area. Eh, ya. Eh, watye maber be. Eh, bene peko mo Be pe. peko mo pe, yeah. En kita ki gamo ni En- en tye ka en. kenya. Yes. Ah, wer ma migi pol kare ah, ka in itye ka yubo ne pol kare ngo ma weko i- jami ango ma pol kare bino i wii ah, ma nongo weko in iyubo wer ma mit kodi ma in iyubo ni? Ce itimo nining? Wek apeny ka man. Ineno ma?
Wer ka ibiyubo, myero pe iyub me entertaining dano keken, iyub bene me pwony. Ca me winyone ni ene dano bene gimyelo kwede, ene dano bene gipwonye kwede. Wer ka ibiyubo, yub gin ma gudo kwo pa dano, dok iyub gin ma tye ka timme. That's why pol werna. Dano gitero kulong, gitero ni awero gin ma timme i koma. Kolo. An atye dano ma woto i dye dano, atye dano ma neno kit ma dano kwo kwede i komuniti, atye dano ma ite pe oding, winyo lok. Ci lokke iwinyo. Wangi ka oneno, ka iromo ketone i tic, kete i tic.
Wek ipwony kwede ki dano. Pol kare jo mukene gitero wena ka ma owinyo kwanyo bedo mege personal, dong cito ka dega kwede. Ento enoni nongo in dong itere i yo mapat because wer ma an ayubo. ayubu me pwony bot dano weng that's why ipa kede ode akena mogo nongo bene ape kede wa icima ento nongo i radio station tye i computer centers matino tino nongo tye because nongo pa lwak myero dano oti kede ingeyo tye yo mukene ma nongo ka in icako ki winyo wer moni mogo nongo pe iwinyo ki kama opore weko dong ikwero werneo be. pol kare funds ma mega tye pole mon so dako mo ka onongo gin mo ma ogudo kome ce oketo wer ni laco mo owinyo laco ni dong tero wer eno ni me deko an aye tamo ni nen calo an aye amiyo wer ni ki dako ni kun wer me pwony dako ni onongo mere ngo. I kin piny, mogo onongo ogudo kom en, mogo onongo ogudo jiranine, mogo onongo bene odoko tero ki jirani, a ke iwiny awer ni eni. Ento, kit ma winye kwede i it ngat acel acel, winye mapat. But ka jo ma ngeyo wer obedo gin ango? Walyel lacol i koko lyel ki wer. Ka lyel kadi ka lyel madyak teke ka wer ki wero wer mo kadi wer malit adada i wi lyel olo kong dano yweyo pig wangi gi myelo. Lok ada. Yes.
Ingeyo amyero bene onongo penye ka kenyo pien wer ni wiya po acek ki wer ni. Nying wer ni me acel obedo nga? Pe itema. Pe itema ni. Ingeyo wer ni otugi winya mager icako celo co icako celo dege pa co cucut.
Ineno? An adonyo, awinyo dano, awinyo wer madwong pa luwer madwong adada. But aneno gin nongo gipwonyo pwony caid acel keken. Okay.
Pole weng dok diyo mono. Pole weng dok diyo mono. Luwer madwong adada, madada mogo owero wer ma diyo kom mon. Lok ada keken. Yes.
Ento complain onongo bene obedo pe iye. An abino mere pud lawor eh. ki dong atama wa abed bene any side ma megwa ke balancing bene eh atem bene kong doko balancing kong eh kong ki nyanyo bene ma rom aroma eh in dong iwinyo keto ni me pwony mm. pe ikwany iri mm. Mm. ineno ka in inyuto ni in idek gino moni mm. inyuto bot dano adek angwen Mogo nongo lamonini mo bene tye i dyere kenyo. So diki deke oo kenyo pe wungeyo nyiri ka waketo gini kany bukayo i kome giketo me anywaka. Mogo dong en dong cakke kumeno. Ter ni me pwony, ter ni me pwony nyii pe iye, nying ngat mo pe iye eni wer pa lwak me pwonyo dano. Ineno? Ka in iwiny, mukene be dok in aye ibikubo bot lawot ni jal ka iwiny wer ni ko. Mogo dok obi ci gudo kome ka tamo ko mot ka cako nongo ni an nen ca myero atim gina kuman kuman kuman. By the way tye dano ma giwaco bota ni through wer ni angeyo anga ma nongo an abedo, nongo angeyo anga ma nongo nga ma nongo an atye ka lokke me bedo, onyo angeyo kaka ma nongo an atye cito ki iye. Oweko wiwa powa ka ma an aa ki iye. Oweko atamowa acako wiya cako powa i kom saa kol ma onongo an atye kwedgi. Thuru wer ni, Anongo jami madwong. Dano madwong adada ma gibino giwaco. Wow!
In ma itye ka nenowa, watye Lakwed TV, an Ladidi Ben kacel ki welo ma mega Janet Prisca ma en aye tye ka lok kedwa kun tye ka tito kit ma en idonyo kede wer bene ki dong lok mukene madwong ata otito nye bun jo ma ono po ngeyo en nye amony mony janet janet ineno so ka ono in ma ceng jwi pe ingeyo en otito bote dongo nino ma tye ne kun no watye ka mete ki lapeny mogo ma titino in bene ma gwoko nyo pud tye ni me acel me nenowa timbe subscribing channel ma megwa ki dong bene Cing moni ma nen ka ma eni-ni, kit ka bed ni nongo dong pe cung pi patte mo, ento ka idir en enoni, wek a ikony kor tic ma megwa mono kacel e mono wawac ni like our videos. Ci apwoyo matek tutwal in shows ma mege. Ka itye ka cero iye wek itim maber tutwal, ngo ma pol kare tyelo kori weko nongo in itimo maber tutwal idonyo i wi abam?